Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм исламның нәрсә икәнен аңлатып бир. Ислам ул синең ла илаһ иллаллаһ Мухаммад расулуллаһ дип шәһадәт китерүең ва туқимус сала диде соңыннан. Һәм намазны торгызуың, намаз укуың. Намаз уку без кереш сүзне карап киттек һәм шейх хәзер намазның шартларын карап китә. Һәм ул былай диде рахимахуллаһ, намазның шартлары бар. Хәзер шуларны карап китәрбез. Димәк, бүгенге тема намазның шартлары. Беренчесе намаз вакыты керү. Намазның шартлары дигәндә, нәрсә соң ул шарт? Менә намазның нәрсәнең дә булса, мәсәлән, уразаның шартлары, тегенең башка гыйбадәтнең шартлары дип әйтәбез бит, шарт. Шурут. Условия русча әйтсәк. Намазның шартлары дип, намаз укыр алдыннан һич шиксез үтәлергә тиеш булган нәрсәләрне атыйлар. Ул шартлар намаз укый башланганчы үтәлергә тиеш. Үтәлмәгән килеш укыла калса, намаз кабул булмаячак. Шул ук вакытта ул намаз эшенә керми. Намазның үзе белән бәйле түгел. аңлашылгандыр дип уйлыйм так намаз үзе намазның шартлары дип әйтәбез икән димәк намаз укыр алдыннан кылынырга тиеш бу нәрсә үтәлергә тиеш бу нәрсә әгәр дә ул үтәлмәгән икән димәк синең намазың дөрес түгел Һәм намазның эченә дә керми. Мәсәлән, менә шул намазның вакыты, шулай ук тәхәрәт. Мәсәлән, тәхәрәт бит үзе намазның эченә керми, намазның үзендә түгел бит. Намазга кадәр эшләнергә тиеш. Һәм ул эшләнми икән, булмый икән, синең намазың кабул түгел. Әйдә, карап китәбез хәзер шушы намаз вакыты керү шартын. Намазның иң мөһим шартларыннан берсе аның вакыты керү. Аллаһ субханаһу тааля болай дип әйтә:

Гозерләре булганнар диде Шейх Утәймин. Әһлүл әгъзар, кемнәр саналар гозерләре булган кешеләр? Гозерләре булганнар дип, мусафир яки авыру кешеләргә әйтелә. Акланырга сәбәпләре булганга күрә, аларга намазларны берләштереп уку шәригать тарафыннан рөхсәт ителә. Шәү Тәмин дәвам итеп әйтә, Андый кешеләр өчен өйлә, ягъни зухар белән икенде хәср намазын һәм шулай ук ахшам мәгъриб белән ясту айша намазын бер вакыт белән берләштереп укырга рөхсәт ителә. Бу акланырга сәбәп э, сәбәп булганнар. Менә шушы ике вакыт. Ә иртәнге, ягъни фәҗр намазының вакыты бер генә, ул башка намазлар белән берләштерелми. Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә.

Бераз аңлатып китик әлеге аятны. Кояш төш турыннан авышып, ягъни кояш зәвәлне, ягъни зенитны узып, көн батышка таба авыша башлагач. Шулай Аллаһ Тәгалә монда әйтә, төн караңгылыгына кадәр намаз укы, ягъни төн уртасына кадәр. Монда сүз дүрт намаз хакында бара. Өйләдән алып ястүгә кадәр, ә фәҗр иртәнге намазны Аллаһ аерым искә алып һәм таң атканда Коръән укы диде.

Төн караңгылыгы ул төннең уртасы, иң караңгы вакыт, чөнки бу вакыт кояшның иң еракта булган вакыты. Шулай итеп, дөрес фикер буенча, биш вакыт намазның вакытлары түбәндәгедән гыйбарәт. Хәзер менә намаз вакытларын карап китәбез инде, машалла. Менә монда бик игътибарлы булыгыз, бик-бик мөһим, бик мөһим хәзер мәгълүматлар белән танышабыз. Әле күпләребез менә шуны белмидер дә. Субханалла. Һәм менә шушы намаз вакытларын, хакыйкый намаз вакытларын белмәгәнгә күрә, әле күпме кешеләр намазны үз вакытында укымыйдыр. Менә без хәзер карап китербез, кайсы намаз белән шундый зур проблема булырга мөмкин. Моны хакында әйтмиләр, ни кызганыч, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә. Ә бу бик зур проблемага китерергә мөмкин. Беренчесе, иртәнге, ягъни фәҗр намазының вакыты икенче таң беленә башлаганнан алып Кояш чыкканчыга кадәр дәвам итә. Икенче таң дигәне, ягъни хакыйкый таң диләр аны, бар офык, ягъни горизонт буйлап сузылган яктылыкка әйтелә. Беренче, ягъни ялган таң белән бутамаска. Ялган таң офык буйлап түгел, ә вертикаль рәвештә куш тырнаклары эчендә бүре койрыгына охшаган рәвештә була. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзе шулай ди. Соңыннан ул юкка чыга. Һәм күк тагын караңгылана. Соңыннан хакыйкый таң ата. Яктылык бар офык буйлап сузыла башлый. Машалла. Аңлашылдымы? Бар ялган таң, бар хакыйкый таң. Ялган таң дигәне менә иртән шулай яктырып алган кебек була, ләкин яктылык вертикаль рәвештә була. Гәриз, бар горизонт буйлап түгел. Һәм шуннан бу юкка чыга. Бу яктылык. Ә хакыйкый таң дигәне, анысы инде бар офык буйлап күренә торган, сузыла торган яктылык. Кая чыгып әйтәбез без моны? Дәлил. Ибн Аббастан риваят кылынган хадистә Аллаһның ишесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән. Таң ике төрле була. Сәхәр ашарга рөхсәт ителмәгән, Әмма намаз укырга рөхсәт ителгән таң һәм намаз укырга рөхсәт ителмәгән, әмма сәхәр ашарга рөхсәт ителгән таң. Әлеге хадисне Әл-Хаким китерә, Әл-Байхакый. Хадисның дөресеген Ибн Хузайма, Имам Әл-Хаким һәм Шейх Әл-Әлбани раслаганнар. Әлеге хадисның икенче риваятендә болай дип әйтелә. Ялган таңга килгәндә, ул бүре койрыгына тиң. Һәм бу вакытта намаз уку рөхсәт ителми, ягъни иртәнге намаз вакыты кермәде дигән сүз. Ризык ашау тыелмый. Ягъни, мен әйткәнемчә, әле сәхәр тамам түгел, рәхәтләнеп баша. Ә бар офык буйлап сузылган таңга килгәндә, бу намаз укырга ярый, ягъни иртәнге намаз вакыты җитте дигән сүз, ә ашау тыелган вакыт, ягъни сәхәр Кабул итү тыелган вакыт. Бу Сахих аль-Җамих җыентыгында килә 4278. Һәм шулай ук менә әлеге хадис. Һәм шулай ук э, имам Муслимның 612 һәм имам Ахмәднең җыентыкларыннан карый ала аласыз. Шәйх Утәймин дәвам итеп әйтә, рахимахулла. Бу урында игътибарыгызны бик тә мөһим булган бер мәсьәләгә юнәлтәсем килә. Еш кына намаз вакытларында иртәнге намазның вакыты дөрес күрсәтелми, ди Шәйх Утәймин. Һәм Шәйх Утәймин, рахимахулла, бу урында үз илләрендә, ягъни Сәгуд Гарабстаны Уммул Кура оешмасы исәпләве буенча әзерләнгән намаз вакытлары хакында сөйли. Шәехның сүзләре буенча, әлеге хезмәттә иртәнге намазның вакыты ел буена 5 минут алда бара. Моны алар астрономик хисап белән дә, үз күзләре белән дә карап тикшергәннәр. Чүлдә яшәүчеләрнең күбесе иртәнге намаз вакытының җиткәнен күрсәтелгән вакыттан соң 20 минуттан, кайбер очракта 15 минуттан соң гына кергәнен әйткәннәр. Менә Шейх Утәймин э, үз илендә булган вакытны әйтә монда. Ягъни еш кына намаз вакытларында иртәнге намаз вакыты дөрес күрсәтелми ди. Әлеге вакытка таянып, иртәнге намазын азан әйтү белән укыган кеше асылда бу намазны вакыты кергәнче укыган булып чыга. Шуңа күрә дә бу вакытларга таянырга ярамый, чөнки анда азан вакытыннан алда күрсәтелгән. Бу бик куркыныч мәсьәлә. Әгәр дә син намазга керү тәкбирен, ягъни тәкбират э, тәкбиратул ихрам намазны ачып җибәрә торган тәкбир Аллаһу әкбәр дип куллар күтәреп намазны башлап җибәрәбез бит. Менә шул. Әгәр дә син намазга керү тәкбирен әйтеп тә, ә намаз вакыты исә берничә секундтан соң гына кергән булса да, синең намазың дөрес түгел, ул укылмаганга исәпләнә. Шулай итеп, иртәнге намазның вакыты хакыйкый таң беленә башлаганнан алып, Әбу Бар офык буйлап сузылган яктылык кояш чыкканчыга кадәр булган вакыт аралыгы. Бу хәзерге вакытта теге зур шәһәрләрдә хәтта шәһәренә түгел инде субханла район үзәкләрендә дә мисал өчен моны үз вакытында ук карау карау алу мөмкинчелеге авыррак инде чөнки бар җирләрдә утлар янып тора бар җирдә фонарлар менә шушы күкнең таң атканын айыру авыррак ә менә инде авылларда шәһәрдән ерак булган җирдә ут булмаган җирдә Моны инде ап-ачык итеп күреп була үз күзең белән. Монысы булды фәҗр намазы. Икенчесе, өйлә зухр намазының вакыты. Кояш төш уртасыннан, ягъни зәвәлдән узып, көн батышка таба авыша башлаган мизгелдән алып башлана һәм предметтан төшкән күләгә шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана.

320 җыентыкларыннан хәбәр итә. Ягъни менә шушы хәдисләр белән танышып, сез намаз вакытларының кайчан кергәнен шулай ук белә ала аласыз. Машалла. Менә бу Шейх Мукбиднең китабына килгәндә, ул урыс телендә бар. Дарул хадис э, ни нәшрияте чыгарды ике томдан да машалла меңәрләгән меңәрләгән хәдисләр бик кызык хәдис ягъни бу сахи хәдисләр бухари һәм муслим җыентыгына кермәгән сахи хәдисләр Кемнең юк, шушы китапны алсын, танышсын. Бик күп мәгълүмат анда, машалла. Шейх Утаймен дәвам итеп әйтә. Әмма шуны исәпкә алырга кирәк. Өйлә намазының тәмамлану вакытын билгеләгәндә, без предметтан төшкән күләгә озынлыгына кояш зәвәлдә торган чагында булган күләгә озынлыгын да кушарга тиеш булабыз. Хәзер моны аңлатып үтәбез иншалла. Өйлә намазы башланган һәм тәмамланган вакытны предметтан төшкән күләгәнең озынлыгына карап табалар. Күләгәне күзәтергә уңайлы булсын өчен җиргә таяк кагып куярга кирәк. Бу бер мисал, ничек итеп күләгәне күзәтәбез. Әлеге таякның озынлыгын 1 метр дип алыйк. Иң беренче эш итеп, Зәвәл вакытында әлеге таяктан төшкән күләгәнең озынлыгы ни кадәр булганын истә калдырырга кирәк. Моның өчен без кояшны күзәтәбез. Кояш көн чыгыштан чыга башлагач, предметның күләгәсе көн батышка таба авыша. Кояш югарырак күтәрелгән саен, предметтан төшкән күләгәнең дә озынлыгы кими төшә. Шулай итеп, кояш зәвәлгә килеп җиткәнчегә кадәр күләгәнең озынлыгы кими бара. Бераздан күләгә үзенең хәрәкәтен туктата төшә. Ә аннары көн чыгышка таба авышып озыная башлый. Күләгә көн чыгышка таба озыная башлаган мизгел кояшның зәвәлне узганлыгын аңлата һәм өйлә намазының вакыты кергәнлеген

Ә безнең таякның озынлыгы 1 метр иде, шуны э, исәпкә алабыз. Ул чагында өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы 120 сантиметр булгач тәмамлана. Машалла. Лай, мәгълүматы күп булды. Тыңлап кына торган кешегә бәлки әле аңлашылып китмәдер, ләкин кемнәрнең кулында китабы бар, алар инде моны кире кайтып, танышып, иншалла моны карый алалар. Исән шул язманы кире тыңларга мөмкиннәр. Дәвам итә. Шулай итеп, күләгәңнең үсә башлавы өйлә намазы вакытының керүенә ишарә итә. Әгәр дә күләгәңнең озынлыгы тәнең озынлыгы кадәр булса, зәвәл вакытында булган күләгәне исәпкә ал. Ул чагында икенде намазы вакыты кергән була. Аңлашылдымы? Дәвам итәбез. Монсы булды өйлә намазы. Зухр намазының вакыты, башланган вакыты һәм тәмамланган вакыты. Менә хәзер икенде намазының вакытын карыйбыз һәм рамында бик, бик, бик ихтибар булыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Икенде аср намазы вакыты. Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы Шушы предмет озынлыгына тигез булган вакыттан башлап, зәвәл вакытында булган күләгәнең озынлыгын кушабыз. Кояш сары төскә кереп, кызара башлаганчыга кадәр дәвам итә икән, машалла. Анда ике мәсьәлә. Икенде намазы белән безнең өйлә намазының тәмамланган вакыты белән икенде намазының тәмамланган вакыты

Монда ас төшермәдә әйтелә. Күп кешеләр икенде намазының вакыты кояш баю белән бетә дип уйлыйлар. Бу фикер дөрескә туры килеп бетми. Искә алганча, икенденең вакыты кояш сары төскә кереп, кызара башлаганчы тәмамлана.

Бетә дип. Ә монда пәйгамбәрбез әйтә, кем кояш байганчы икенде намазының сәҗдәсен кылып калырга өлгерде, ул икенде намазын укырга өлгерде. Икенде намазы белән бәйле булган ике вакыт бар. Беренчесе вактул ихтияр дип атала, сайлау вакыты. Бу очракта кешенең намаз уку вакытын башындамы, әллә азагындамы укуны сайлау мөмкинлеге бар. Шул вакыт эчендә намаз укыган кеше гөнаһлы булмый. Икенчесе вактул зарура, Зарур вакыт. Әлеге вакыт намазны үз вакытында укый алмыйча, аны кичектерергә мәҗбүр булган очракта гына рөхсәт ителә. Мәсәлән, операция ясаучы хирург, янгын сүндерүче һәм башкалар. Югарыда китерелгән хәдис шушы вакытны аңлата. Әгәр дә кешенең намаз укыту намаз уку вакытын кичектерергә бер сәбәбе дә булмый торып, аны соңгы мизгелгә кадәр суза калса, ул гөнаһлы була. Шушы урында өйлә намазы вакытының тәмамлануы һәм икенде намазы вакытының керүе белән бәйле булган бик тә мөһим мәсьәләгә тукталыйк. Ихтибар мөхтәрәм җәмәгать. Сахих хадисләрдә хәбәр ителгәнчә, өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметның озынлыгына тигез булгач тәмамлана һәм шул мизгелдән соң икенде намазының вакыты керә. Моны беренче күләгә дип атыйлар. Безнең җирлектә исә өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметтан ике мәртәбә атып киткә артып киткәч тәмамлана һәм шушы мизгелдән соң гына икенде намазы вакыты керә диләр. Моны икенче күләгә дип атыйлар. Бу Хәнәфи мәзһәбендә киң таралган фикер булып исәпләнә. Шуңа күрә дә намаз вакытларын төзүчеләр икенде намазының вакытын икенче күләгә белән күрсәтәләр. Менә безнең җирлектә намаз вакытларын карасагыз, анда өйләнү өйлә намазының беткән вакыты, икенде намазының башланган вакыты

Соңгы фикер итеп күпчелек галимнәр фикеренә таянганлыгын җиткерә. Ягъни имамыбыз Әбу Хәнифенең һәм шулай ук аның укучыларының соңгы фикере буенча өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы предмет озынлыгына тигез булганда тәмам була һәм шул мизгелдән икенде намазы башлана. Ягъни менә Әлхәмдүле Әбу Ханифаның фикере бу. Ул сахих җыентыкта э, хәбәр ителә. Соңыннан гомеренең соңгы көнендә дип әйттек, ул хадисләргә нигезеп, э, нигезләнеп һәм күпчелек галимнәр фикеренә кайткан. Ягъни икенде беренче күләгә буенча керә дип. Дәвам итәбез. Икенде намазын беренче күләгә белән дә, икенче күләгә белән дә укуда бернинди проблема да юк. Бу ике вакытта икенде намазын укырга рөхсәт ителгән вакыт аралыгына керә. Әмма өйлә намазын үз вакытында уку мәсьәләсендә зур проблема килеп чыгарга мөмкин. Әйтергә теләгән фикеребез аңлашылсын өчен шундый мисал китереп китик. Мәсәлән, июнь айы башында икенденең вакыты 15 сәгать 58 минутта керә. Ягъни 4 сәгать 4-тә керә дип алыйк әйдәгез. Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предмет озынлыгына тиң вакыт, ягъни. Бу исә өйлә намазының вакыты шушы мизгелдә тәмамланды дигән сүз Ә Хәнәфи мәзхәбендәге беренче фикер буенча, икенде намазы 17 сәгать 12 минутта керә, ягъни 1 сәгать 14 минуттан соң. Ягъни, аларның фикере буенча, өйлә намазының вакыты менә шушы мизгелдә генә тәмамланган булып чыга. Нинди дә булса эш белән мәшгуль булган кеше, Шушы намаз вакытына карап, э, намаз расписаниена карый да, аһа, өйлә намазының вакыты 17 сәгать 12 минутта гына тәмам булса, эшем бик тыгыз иде, ярый аны 16 сәгать 30 минут тирәсендә генә укырман, өлгерәчәкмен бит әле дип, өйлә намазын шушы вакытта укыса ни була? өйлә намазын вакыты чыккач укыган була. Ә намаз вакытында укылырга тиеш. Шуңа күрә дә намаз вакытларын төзүчеләр бер киңәшкә ихтибар итсеннәр иде. Намазлар вакыты графигында аерым бер багана урнаштырып, Икенде намазының кергән вакыты яки өйлә намазының тәмамланган вакыты дип язылса, бу эш бик күп мөселманнарның хәлләрен җиңеләйтергә зур сәбәп булыр иде ди. Машалла, менә аңладыгызмы, мөхтәрәм җәмәгать? Нинди зур проблема килеп чыгарга мөмкин, әгәр дә син пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнмисең икән, намаз вакытлары мәсьәләсендә шулай ук. Менә сахи хәдисләрдә килде, икенденең вакыты кайчан башлана? Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы үзе кадәр булгач. Әйе, монда икенде башлана. Ягъни икенде башлана нәрсә дигән сүз? Бу автоматически аңлата бит. Димәк, өйләнең беткән вакыты дип. Э, Безнең җирлектә э, икенче күләгә белән укыйлар һәм кешеләр аңларга мөмкин. Аха, кара әле, икенденең вакыты шушы вакытта гына икән бит. Димәк, өйлә дә шушы вакытта гына үтә. Кая икендегә кадәр бер 15-20 минут кала укып куйым әле өйләне. Ашыга манда бик каты эшем бар тегесе монсы дип эшли калса нәрсә була? Өйлә намазын вакытында укымаган булып чыга. Һәм бу зур гунахларның берсе мөхтәрәм җәмәгать. Менә шуңа күрә дә менә монда да менә киңәш әйтелгән. Намаз төзүчеләр менә шушы тагын бер кат искәртәбез. Икенде намазын беренче күләгә белән дә, икенче күләгә белән дә укуда бер нинди проблема да. Чөнки менә шушы вакыт аралыгы шул намаз вакыт аралыгына керә. Монда бер нинди проблема юк. Ә монда проблема нәкъ менә э, өйлә намазының тәмамланган вакытын билгеләү мәсьәләсендә. Менә мисаллар китереп китерде, кайбер кешеләр менә шулай укып, дөрес әйтмә, э, дөрес вакыты чыккач укырга мөмкиннәр. Өйлә намазын, машалла. Бу бүгенге көндә җиңел, альхамдулилла. Э, махсус э, сайтлары бар намаз вакытлары. Менә ялгышмасам, биш намаз .com дигән сайт. Менә менә үзебезнең группага да җибәрермен әле мин аны. Сон белән языла, биш цифры белән биш намаз .com. Менә шунда кертсәгез, әлхәмле анда күрсәтелгән беренче күләгә буенча кайчан керә икенде, икенче күләгә буенча дип бик җиңел. Һәм менә шул әгәр дә син беләсең икән, менә беренче күләгә кайчан керә икенде намазы. Бу бигрәк тә мәсәлән хатын-кызлар өчен җиңел. Чөнки хатын-кызлар бит алар мәчеттә укырга тиеш түгел бит, аларга фарыз түгел мәчеттә җәмәгать белән уку. Керде икән вакыты, әлхәмдүлилләһ, өеңдә азаныңны әйтәсең дә, чөнки хатын-кызлар да азан әйтә, сөннәт килә Аиша азан әйтә торган булган. Бу бик зур әҗер моның өчен. Әйе, ишеткешләр, читерләр ишетмәсә, өеңдә азаныңны әйттең дә, хаматыңны әйттең дә, әлхәмдүлилләһ, укыдың рәхәтләнеп, үз вакыт кергәч. Әйе, ә намаз вакытындагы графикны ик, икенче күләгә белән график кергән графикны көтеп торуның хаҗәте юк хатын-кызлар өчен. Ә ирләр укырга тиешләр мәчеттә. Һәм шушы бер мәсьәләгә дә игътибар итегез. Менә хәр ишетләр, белделәр дә, һа, беренче күләгә белә, мин үз вакыты керү белән өйдә укыйм да фарызны бер үзем, аннан соң теге намаз расписание буенча мәчеткә барып, нәфил дип ниятләп укыйм, дип әйтә икән, бу кеше хата эшли. Бала эшләргә кирәк түгел. Безнең җирлегебездә расписание буенча мәчеттә фарыз намазны укырга кирәк. Әгәр инде бик катыр ашыгасың икән, син берәр җирдә икән, һәм икенде вакытына кергәнен беләсең икән, син мәчеткә берничек тә бара алмыйсың, мисал өчен, бернинди проблема юк, шушы вакытта да намазыңны укып куя аласың. Әлхәмдулиллаһ. Менә менә бу булды өйләнең тәмамланган һәм икенденең башланган вакыты белән бәйле мәсьәлә мөхтәрәм җәмәгатьне бик нык игътибар итәргә кирәк моңа. Һәм альхамдулилла менә үзең бер кардәшебез дә Аллаһ аңа бәрәкәт бирсен. Безнең өчен безнең шәһәребез халкы өчен расписание төзи менә шундый итеп. Икенде ланда икендене нәрсә дип куя? Икенде икенде дип куя, ягъни икенде вакыты кергән вакыт һәм соңыннан икенде мәчет дип куя. Ягъни мәчеттә икенде намазы ничәдә укыла. Бу бик уңайлы альхамдулилла. Ә менә бер нәрсәне дә әйтеп китим әле мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу субханалла пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллям сөннәтен өйрәнмәүнең нинди теге начар нинди кабахат нәтиҗәләргә китерергә мөмкин шундый бер хәл булды хатын кызлар группасында инде сораганнар хатын кызлар э, шәһәр намаз вакытлары расписаниесен җибәрә алмассыз микән дип һәм бер э, хатын җибәргән менә шушы кардәш төзегән намаз расписаниесен теге беренче күләгә күрсәтелгән икенче күләгә күрсәтелгән Һәм соңына субханалла, бу расписание күргән шушы мәчет каршындагы мәдрәсәдә эшләүче бер оста остазбикә, укытучы хатын һәм шундый сүзләр язган субханалла. Сезне алдылар. Бу ни? Бу э, Ханбали мәсхабы буенча

Ханым, әзрәк гыйлем ал инде. Әзрәк гыйлем ал инде. Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә күп кара, менә имам Бухари китерә, имам Муслим китерә 612-нче, һәм башка җыентыкларда килә. Синең менә аптырыйм мин, менә шул кешеләрнең кызыксынып кына булса да, дәлилне караганнар бар микән? Кая килә микән бу? Менә миңа бик кызык. Менә бу, менә шулай шулай дип әйтәләр. Кая кызык өчен генә. Кайсы җыентыкта килә микән? Нинди хәдисә килә микән дип берәрсенең караганы бар микән кызыксынып, субханалла. Әллә шул газеттан ничек өйрәнгәннәр, шул газеттан укыталар микән? Менә шушы укытучы кешенең сүзләре шаккаттырды, субханалла. Сезне алдыйлар дип, бу заблуждение дигән булып, субханалла. Менә каршында пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм булган нәрсә нәрсә дип әйтер имикән? Пәйгамбәребез менә шулай дип әйткән булса. Чөнки пәйгамбәребезнең хәдисләрен, сахих хәдисләрен укыйбыз икән, мөхтәрәм җәмәгать. Сез уйламагыз, бу ниндидер теге Имам Бухариның әйткән сүзе, Имам Муслимның әйткән сүзе дип. Әйтерсең дә синең каршында пәйгамбәребез тора, субханаллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Әм синең менә бу мөселман булуның шарты, син бит шәһәргә килергә тиешсең, Мухаммад Расулуллах дип дип әйттек. Ә анда нәрсә дип әйттек бу шартларның берсе? Аның бар әйткән сүзләренә ышану. Сиңа пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи вассалам, икенденең вакыты, ә, өйләнең вакыты, прибетан төшкән күләгәнең озынлыгына кадәр, ә, шул озынлыкка кадәр җиткәч дип әйтә сиңа пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам. Ә тегендә мәчет каршындагы мәдрәсәдә укыткан бер хатын әйтә, сезне алдыйлар ди. Это заблуждение ди. Әйе, безгә болай өйрәтмәделәр ди. Менә нәрсә дип әйтер идем икән пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям. Умар ибн Хаттаб янәшәсендә булган Муса субханаллаһ кылычын тартып чыгар иде билбавыннан. Я Расулуллах, Менә шушы кешенең башын чабып үзем әле дип. Һәм бу бер дә артык түгел, субханалла. Без һич тә әйтмибез, субханалла, бу хатын теге анда кафир булды дип, сәхфирла тегесемс. Анда бөтенләй безнең тема түгел. Алай дип теге ули күрмәгез. Менә, ләкин менә ни өчен менә бу мисал китердем, һәм ни өчен менә бу хатынны җәһил дидем. Ягъни, гыйлемсез, белми торган, чөнки менә оп-ачык Мәгълүмат бар икән, ничек син әйтә аласың, субханалла? Бу заблуждение, бу ялган дип, сезне алдыйлар дип. Һәм кайда язылган? Әгәр бер Татарстанда яшибез икән, мин татар икән, субханалла, мин Абу Ханифаның мәсхабына сукырларча иярергә дип. Кайда язылган ул?

Шуны сораута, нәрсә әле Әбу Ханифаны мәсхабы э, сөннәт мәсхабы түгелме ни? Сөннәт дигән, шулай булгач, әйдәгез, пәйгамбәрнең сөннәте буенча яшәбез дип әйтегез. Нигә аерасыз алайса? Нигә аерасыз? Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча әйдәгез намаз укыйбыз дигез. Ярый монсы борына лирик күчене булды, ләкин менә шушы мисалны да китереп китү урынлы булгандыр дип уйлыйм, мөхтәрәм җәмәгать. Әйткәнемчә, гыйлем алыгыз. Гыйлем алу, әлхәмдүлилла, бик җиңеләйтелгән бит бүгенге көндә, машалла. Сиңа бит Мәдинәгә барырга кирәк түгел, ике хадис, бер хадис белән танышыр өчен. Шам җирләренә Дамаска барырга кирәк түгел, сахабәләр янына. Бер хадис ишәккә утырып яисә җияү, бер хадис нитер өчен. Әлхәмдүлилла. Китаплары да чыкты, китаплар да бар. Бүтән чыганаклары күрсәтелгән, сак дөреслеге тикшерелгән, ука таныш, сукырларча иярмә бер кемгә дә. Сукырларча иярмә бер кемгә дә. Кем генә булмасын, хәтта Абу Бакрга, хәтта Умарга да иярергә ярамый дидек бит. Ибн Аббас нәрсә диде? Ә Абу Бакр белән Умар бит былай дип әйттеләр дигәч, пәйгамбәрбезнең сүзенә каршы килгән нәрсә алгач нәрсә диде? Субханалла, сез менә шул әйткән сүзләрегез сәбәпле хор өстегездән ташлар төшер дип куркам мин сез ди. Мин сезгә пәйгамбәребез әйтте дип әйтәм, субханалла ди. Ә сез Абу Бакр хам гомер буе әйтте дип әйтәсезме ди? Әрләп ата тегеләрен субханалла. Машалла. Шуңа күрә гыйлем алыгыз, гыйлем туплагыз. Һәм менә шуны әйткәнемчә әле күп кешеләр белмәгәндер менә әлеге мәсьәләне. Һәм иманым камил хәтта менә шушы мин китергән мисаллар буенча әле өйлә намазын укыган кешеләр дә булгандыр, субханалла. Дәвам итәбез. Дүртенче. Ахшам, ягъни мәгриб намазы вакыты. Кояш баеганнан алып Офыктагы кызыллык юкка чыкканчага кадәр дәвам итә. Бу вакыт аралыгы озын э, бу вакыт аралыгының озынлыгы төрлечә була. Ул ел фасылына бәйле дип әйтә Шейх Усаймин. Шейх Мухаммад бин Салих бу очракта үз илләрендәге мисалны китереп болай дип әйтә. Кояш баеганнан алып офыкта шәфәкнең югалуына кадәр кайбер чакта якынча 1 сәгать 15 минут, кайбер чакта 1 сәгать 32 минут вакыт үтә. Шунлыктан бүгенге көндә кешеләрнең ясу намазы вакыты кояш баеганнан соң 1 сәгать 30 минут үткәннән соң керә дигән фикергә таянуларында бернинди дә проблема күрмибез, дип әйтә Шәйх Усәймин. рахимахуллах чираттагысы ясту айша намазы вакыты менә монда да хәер иншалла бик тә мөһим э, мәгълүмат ишетерсез ахшам намазының вакыты ә бер нәрсә өстим әле субханалла ахшам намазын вакыты э, ахшам намазын сөннәт булып тора вакыты керү белән укырга Иң башында укырга. Ә яны сузарга, ястү башланганчы тек 15-20 минут кала сузарга кирәк түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Тиз укырга кирәк, үз вакытында укырга кирәк ахшам намазын. Ястү, Айша намазы вакыты. Ахшам намазының вакыты бетү белән төн уртасына кадәр дәвам итә. Машалла, нәрсә булды? Нахшам намазының вакыты бетү белән төн уртасына кадәр дәвам итә. Ястү намазының вакыты иртәнге намазга кадәр дәвам итә дип фикер йөртүче бик нык ялгыша ди Шейх Усеймин. Әдәскар карап китәбез. Ничек була бу? Ә, әлеге хадис шулай ук Муслимдә килә 612. Менә әле алда карап киткән намаз вакытлары хадисләре чыганагында килә шулай ук. Сахих хадискә нигезләнә. Хәзер иншалла аңлатып китәбез. Төн уртасын ничек табалар? Кояш байганнан алып иртәнге намазга кадәр ничә сәгать булганын исәплисең дә, шул сумманы икегә бүләсең. Төн уртасы ул ястү намазының тәмамланган вакыты. Менә хәре мисал китерәбез. Мәсәлән, кояш сәгать 3-тә баеды, ягъни 15:00 байыды, ә иртәнге намаз вакыты 5-тә Ягъни 5.00 дип күз алдына китерик. Акшамнан алып иртәнге намазга кадәр вакыт 14 сәгать була. Ягъни 15.00-га менә иртәнге намаз 5.00 булды. Хоп, шутлап чыгарабыз да, 14 сәгать була. Шуны э, икегә бүлгәннән соң 7 сәгать кала. Шулай итеп, акшам намазы вакытына 7 сәгатьне кушабыз. Ягъни э, э, мисал китерик, акшам безнең 15.00-дә булды ди. Бу кышкы вакыт инде монда күз алдына китерелгән. Әйе, э, ахшам намазы 15:00-да булды. Һәм теге 7 сәгатьне укшабыз. Һәм килеп чыккан сумма кичке сәгать 10, 22:00. Нәтиҗә, төннең уртасы кичке сәгать 10-да 22:00 тәмам була. Димәк, ястү намазының да вакыты шушы вакытта бетә, машалла. Бу әйткәнемчә э, кыш вакытындагы бер мисал. Ләкин ялгышмасам, хәзерге бүгенге көндә дә намаз вакыты э, ясүнең биткән вакыты шул 22 сәгать 7 минутлармы, 10 минутлармы тирәсе ялгышмасам. Аллаһу алам. Асында ул мәгълүматны да куйырбыз иншалла. Менә шушы урында бик зур Шәргый файда чыгарабыз. Әгәр дә хатын-кызның айлык күреме көннәре булса, һәм ул төн уртасы үткәннән соң чистарынса, бу очракта аңа акшам намазын да, ястүне дә укырга кирәк түгел. Чөнки ул әлеге намазларның вакыты узгач, чистарынган булып чыга. Әйе, менә синең айлык күрем булган. Һәм мисал өчен 11 20 минутта төнге хоп, син чистарындың. Все, сиңа ясүне укырга кирәк түгел. Акшам. Ни өчен? Чөнки ясүнең инде вакыты чыкты, вакыты бетте. Син иншалла икенче көнне, э, шул э, шул көнне инде иртәнге намазны гына укыйсың иншалла. Абдулла бин Амр

Бөек сәхабәләрнең берсе, сәхабә улы. Әтисеннән алда ислам кабул итә һәм Мәдинәгә һиҗрәт кыла. Коръән белгече һәм пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләрен язып баручы булган. Пәйгамбәребездән күп хәдисләр саллаллаһу алейхи ва саллям, ягъни 700 хәдис дип хәбәр ителә. җиткергән сахабәләрдән санала. Абдуллах бин Амр һиҗри исәп белән 65 нче елда 72 яшендә вафат була. Аллаһ аннан да, әтисеннән дә разый булсын. Амин. Шейх Усаймин дәвам итеп әйтә рахимахуллаһ. Аллаһ илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям ястү намазының вакыты иртәнге намазга кадәр дәвам итә дигән бер генә хадис тә килми. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дөрес караш шуннан гыйбарәт, ястү намазы төннең уртасына кадәр дәвам итә. Шулай ук югарыда карап узган аят та моңа дәлил булып тора. Чөнки анда иртәнге намаз башка намазлардан аерым искә алына. Аллаһ субханаһу ва тааля Әл-Исра сүрәсенең 78-нче аятында Aqimiss salata liduluqi shams ila ghasaqil layl. Кояш төш турыннан авышып, Төн караңгылыгына кадәр намаз укы. Ягъни зениттан алып, төн караңгылыгына кадәр намаз укы диде. Аллаһ әлеге аяттә намаз вакытларын бергә берләштерде. Чөнки алар арасында аерма юк. Намазлар берсе артыннан берсе бара. Өйлә тамамлану белән икенде башлана, икенде тамамлану белән акшам җитә, акшамнан соң ястүнең вакыты керә. Әмма иртәнге намазга килгәндә,

Иртәнге намаз үзенең вакыты белән аңа кадәр һәм аннан соң булган намазлар белән бәйле түгел. Чөнки иртәнге намаз белән өйлә арасы вакыты ярты көн кадәр булса, иртәнге белән ястү намазы арасында да ярты төн вакыт. Шуны бел, ди Шейх Усәймин, вакыты кермичә торып укылган намаз кабул булмый. Намаз укучы кеше тәкбир әйтеп намаз укырга керешкәннән соң, намазның вакыты шул ук мизгелдә кергән булса да, бу намаз намаз кабул булмаячак. Фарыз намаз буларак кабул булмаячак, чөнки билгеле бер вакытта кылынырга тиешле булган гыйбадәтләр үз вакыты кермичә яки яки вакыты җитмичә торып башкарылса дөрес булмый. Мисал өчен, берәү Рамазан айы башланганчы бер көн алдан ураза тота башламакчы була ди. Аның бу гамәле Рамазан айы уразасы буларак, буларак исәпләнмәячәк. Вакытыннан алда тәкбир әйтеп намаз укырга керешкән кеше белән дә шундый ук хәл. Аның әлеге намазы фарыз намаз буларак кабул булмаячак. Әмма Әгәр дә ул белмәгән булса, ул очракта аның бу намазы нәфил намаз буларак исәпләнергә мөмкин, тик фарыз намазын вакыты кергәч кире укырга тиеш. Һәм менә шуның белән э, намаз вакытлары мәсьәләсе бетә. Һәм бер нәрсәне өстәргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, менә монда ясу намазы белән шулай ук Ә икенде намазындагы кебек, э, зарур вакыт һәм сайлау э, вакыты бар. Әгәр инде син нинди дә зур эш белән мәшгуль булып, менә шушы төн уртасына төн уртасына кадәр укый алмый калган булсаң ясүне, синең иртәнге намазга кадәр уку мөмкинчелегең бар. Мисал өчен әйткәнебезчә, син операция ясыйсың, син врач. Син бер ничек тә бүленеп китә алмыйсың. Мәсәлән, син 15-20 минут бер субхан, а 20 сәгать бер мисал өчен намаз укыйсың. Булды. Сиңа ястүне шул ахшам намазына кадәр. Яисә син ут сүндерүче. Ахшамнан соң башланды пожар, иртәнге намазга кадәр ни э, пожар. Син ястүне төн утасына кадәр укый алмый калдың. Бернинди проблема юк, иртәнге намазга кадәр укысаң. Менә бу теге зарур вакыт иенә керә. Менә бу мәсьәләне э, э, бу бу мәсьәлә шулай ук ястү намазына да карый ләкин әйткәнебезчә бик нык җитди сәбәп булып кала ә теге былай ай ардым ай эшлим ай тегеләй итәм ай былай итәм давай иртәнге намаз алдына гына укыйм әле юк алай булмый алай укыдың икән субхана син намазның вакыты чыккач укыдың булып исәпләнә Угу. Так, безнең чираттагы намазны вакыты узгач укысаң ни була дигән сорау бар шулай бик машалла бик бик бик мөһим тема так так так әйдәгез карап китәбез җитешәбез иншалла өч дүрт кенә бит Намазны вакыты узгач укысаң ни була? Бу да бик актуаль мәсьәлә. Әгәр дә кеше намазны вакыты узгач укыса, бу вакытта ике очракның берсе була. Беренчесе, әгәр дә намаз нигезле сәбәп аркасында белмәү, оныту һәм йокы сәбәпле укылмый калса, һәм ул аны тиешле вакыты узганнан соң укыса, бу очракта аның намазы дөрес кабул була. Югарыда телгә алган өч нигезле сәбәпне карап итик. Беренчесен без әйттек белмәү дип. Мәсәлән, мондый кеше намаз вакытының кергәнен һәм узып киткәнен белми калган. Бу кеше өстендә бер нинди гөнаһ та юк. Һәм вакытны белүгә ук ул әлеге намазын укырга тиеш. Бу очракта аның укыган намазы кабул була, чөнки аның нигезле сәбәбе бар. Икенчесе булды оныту. Мәсәлән, берәү ниндидер эш белән бик мәшгуль булу сәбәпле, намаз вакытының узып киткәнен онытып җибәрә. Бу кеше намазын вакыты узып киткән булуына да карамастан укырга тиеш. Һәм өченчесе йокы. Мәсәлән, берәү азан вакытында намазга торырмын дип ниятләп йокларга ята. Әмма тирән йокыга китә һәм азанны да баш очына куйган сәгатьнең тавышын да ишетми, нәтиҗәдә намаз вакыты чыга. Бу кеше намазын йокыдан тору белән укырга тиеш. Һәм менә бу очракта мөхтәрәм җәмәгать, хәтта кояш чыгып килсә дә, син бу намазны укырга тиеш. Юк, кояш чыкканда намаз укырга ярамый, кая 20 минут э, сөнгә биеклегенә күтәрелсен, 20 минут көтим әле дип юк көтергә кирәк түгел. Иртәнге намазны йоклап калдың икән, кояш чыгып ята икән, менә шушы вакытта да иртәнге намазны укы. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм болай дип әйткән: Кем намазын йоклап калдырса, яки аның хакында оныта калса, ул чагында исенә төшү белән намазын укысын, һәм аның өчен моннан кала бер нинди дә кәффәрәт юк дигән. Мондый хадисны Имам Бухари китерә 597 һәм Имам Муслим китерә 684. Монсы булды, әгәр дә намаз нигезле сәбәп аркасында укылмый калса. Моңа без керттек белмәү, оныту яки йоклау. Икенчесе, әгәр дә кеше бер нинди дә гозере, ягъни нигезле сәбәбе булмыйча, махсус рәвештә намазын вакыты узганчага кадәр сузып, соң гына укыса, Галимнәрнең бердәм фикере буенча, бу кеше Аллаһ каршында гөнаһ кылган һәм Аллаһның илчесенә саллаллаһу алейхи вәсәлләм буйсынмаган булып исәпләнә. Кайбер галимнәр исә андый кеше көферлек кылган булып исәпләнә һәм ислам диненнән чыгып китә дип тә әйткәннәр. Аллаһның безне моның ишле гөнаһлардан саклавын сорыйбыз. Амин. Әмма күпчелек галимнәрнең фикере буенча, һәм бу фикер дөрескә дә туры килә, шушы гамәле өчен бу кеше кәфер булмый, диделәр. Ләкин галимнәр арасында икенче мәсьәләдә фикер каршылыгы бар. Әгәр дә бу кеше бер нинди дә гозере булмыйча, махсус рәвештә намаз вакытын уздырып җибәргәннән соң, шушы намазын укыса ни була? Бу намазы кабул буламы? Кайбер галимнәр бу намаз кабул була, чөнки ул кеше хаклыкка, туры юлга әйләнеп кайтты дигәннәр. Шулай ук алар Онытканнан соң укылган намаз кабул булган төсле, мондый очракта укылган намаз да кабул була дигәннәр. Әмма дәлилләр белән беркетелгән дөрес фикергә килгәндә, ул кеше шул намазын хәтта мең мәртәбә укыса да, вакыты узганнан соң укылган мондый намаз кабул булмаячак. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм кем безнең әмеребез булмаган гамәлне кыла, Аның ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак дигән. Муслим 1718. Кем безнең әмеребез булмаган гамәлне кыла, аны ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак. Ягъни аның шушы намазы Аллаһ тарафыннан кабул кылынмаячак. Әгәр бу намаз кире кагылса, димәк, ул кабул булмаячак. Кем үзенең намазын алдан ук ниятләп, белә торып, вакыты узганнан соң укыса, ул бу гамәлен Аллаһны һәм аның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әмре нигезендә башкармаган була, һәм шуңа күрә дә ул кабул булмый. Һәм дә аст төшермә дә әйтелеп кителә. Бүгенге көндә намазларын вакытында укымыйча, көндезләрен эшлим, кичен барысын бергә җыеп укырмын әле дип акланучыларга бик куркыныч Кисәтү бу. Әйе. Җыеп уку дигән нәрсә юк, мөхтәрәм җәмәгать. Җыеп уку дигән нәрсә юк. Сезнең намазыгыз кабул түгел. Кабул түгел. Кабул түгел. Түгел, зур гынах та аласыз, субханалла. Ничек вакыт улмасын, субха. Кешеләр перекурга, шыгып, урамга, әллә кайларга шыгып тәмәке тартырга вакыт табалар, субханалла. Синең 5 минут вакыт укыр, э, намаз укырга вакытың юкмы? Субханалла. Әкиятегезне сөйләмәгез инде. Әйе, операциядә утырсаң, 20 сәгать буе операция өстәлендә басып торсаң, яисә 20 сәгать буе ут сүндерсәң, әйе, монысына ышанабыз. Монда синең проблем юк. Әйе, вакыты чыкканында укыса. Ә болай, әкиятеңне сатма дибез әлеге кешегә. Э, э, дәвам итәбез. Ә гозерләре, нигезле сәбәпләре булганнарга килгәндә, аларның сәбәпләре бар. Шуңа күрә дә шәригатебез андый хәлдә булганнар өчен шул намазларын гозерләре юкка чыккач укырга әмер итә. Әйе, мисалларны китердек, кире кабатлап тормыйбыз. Ә гозерләре булмаганнарга килгәндә, Андый кеше шушы намазын кире кайтарырга дип гомер буе намаз укыса да, аның бу гамәле кабул булмаячак. Чөнки ул аны вакыты узгач укый. Әмма ул кеше Аллаһ каршында тәүбә итәргә, төзәлергә һәм күбрәк изге гамәлләр кылырга тиеш. Кем тәүбә кыла, Аллаһ аның тәүбәсен кабул итә. Һәм менә шушында әйдәгез э, бер мәсьәләне дә карап китик. Аз төшермәдә мондый мәгълүмат җиткерелә. Шушы урында бер мәсьәләне карап китү урынлы булыр. Чөнки күп кешеләр моның хакында сорый. Мисал өчен, бер кеше үзен мөселман дип санап йөргән, әмма намазны соң укый башлаган. Мәсәлән, 30-40 яшендә Гади итеп әйткәндә, ул кеше намазын балиглык яшенә җитеп, намаз аның өчен фарыз булган вакытта укымаган.

Дөреслектә кыямәт көнендә Аллаһ кулының гамәлләре белән бәйле булган иң беренче исәп хисап аның намазы өчен булачак. Әгәр дә намазы яхшы булса, ул уңышка һәм теләгенә ирешер. Әгәр дә яраксыз булса, ул чагында ул уңышсызлыкка ирешәчәк һәм отылачак. Әгәр дә аның фарыз намазларында кимчелек табылса, бөек һәм кодрәтле Раббы фәрештәләргә Минем колымның нәфил намазларыннан берәр нәрсә бармы, шуны карагыз әле, дип әйтер. Менә шуның бәрабәренә фарыз намазда булган җитешсезлекләр тулыландырылыр, соңыннан аның башка гамәлләре белән дә шулай ук эш итәчәкләр ди. Әле хадис имам Әхмәд китерә, Әбу Дауд 864 Ән-Нәсаи һәм башка мөхәддисләр хәбәр итте. Шулай ук Шәйх Әл-Әлбани әле хадис сахих дип атаган. Сахих Абу Дауд 810, Сахих Әл-Җами ас-Сагир 2020 номер астында. Килә. Аңлашылгандыр дип уйлыйм. Ишеткән дә бар, субханалла. Күргәнем юк, ләкин ишеткәнем бар. Инде бер хәзрәт килеп вагаз сөйләгән дә мәчеттә. Менә теге совершенно балигатка ирешеп, кайчан намаз укый башлаганча ничә ел вакыт үткән, шул шул вакытның фарыз намазларын кире кайтарыгыз дип. Эй, теге абзыйлар намаз укый да, намаз укый, намаз укый да, намаз укый ди, субханалла. Ә без мондан карап киттек, миллион тапкыр кылсаң да, бу намазны син кире кайтара алмыйсың. Чөнки намазның шарты бар, аның вакыты. Вакыты. Һәм без беләбез, исламга килү белән алда булган бөтен гөнаһлар да бит кире кишерде. Менә сахабаларның берәрсеннән килә микән, субханалла. Менә имам кит, э, ислам кабул иткәннәр дә намазларын торгыза башлаганнар дип. Юк, субханалла. Юк. Ә менә нәрсә эшләргә? Әгәр дә инде изгелекне күбрәк җыясың, или күбрәк нәфил намазлар укы. Духа намаз укы, тәхәрәттән соң ике рәкәгать укы, мәчеткә кергәч ике рәкәгать укы, өйдән чыкканда ике рәкәгать бар, өйгә кергәч ике рәкәгать бар, машалла. Тагын уйтер намазларын һәм башкалар, һәм башкалар. Әлхәмдулилла, шулай итеп күбрәк нәфил намазларын укы. Шушы урында бүген нокта куеп торырбыз. Машалла, бик э, мөһим. Шул ук вакытта авыррак тема булды, чөнки беренче генә ишеткән, теге колакка гына тыңлаган кешеләргә авыр булгандыр бәлки, чөнки моны кире әйләнеп кайтырга кирәк, укырга кирәк. Шуңа күрә дә менә кулыңда китап булса, бик уңайлы була. Хоп, киттең, карадың, вакытын э, искә төшердең. Намаз вакытлары карап киттек. Бу намазның шартларыннан иде. Һәм ышанып калабыз, бик күп яңа мәгълүматлар э, ишеткәнсездер дип шушы дәрестә. Һәм әйткәнемчә, күпчелек мәчетләрдә һәм мәдрәсәләрдә сезгә моның хакында әйтмәгәннәрдер һәм әйтмиләр дә, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шуннан файда э, алыгыз, танышларыгызга җиткерегез, әгәр белмәгән булсагыз. Менә тагын бер нәрсәне мисалына китереп китим. Яршәлле шәһәрендә бер мәчет бар. Әлеге мәчеттә икенде намазын хәзер белмим, күптән анда укыган юк, онда булган юк. Акшам намазына кала, ярты сәгать кала укыйлар иде икенде намазын. Ахшам намазына кала ярты сәгать 20 минут кала. Укыйлар. Ә без монда күрдек, бу икенде намазының уже чыккан вакыты субханла, кояш кызарган вакыт. Менә сез э, кояш баер алдыннан бер 30 минут карагыз кояшка, сез күрүсез кояшның теге кызарган вакытын. Сынап да кояш кызара.